Aynur Aras nivîsî Jina li dervayî axa welatê xwe û ziman. Zimanê zikmakî, ziman û mak Mak wekî tê zanîn ya ku zaroka xwe dimijîne, dihejîne, xwedî dike heta ew zarok bi xwe li ser nigê xwe disekine. Em bên ser meseleya xwe ya esasî, mebesta min a ku min di quncikê xwe de metna xwe parve dikir. Projeyên ku min her li ser jînenîgariya jin û qîzên kurdan ên li diaspora dikir ra çavê xwe bikim. Lê sala îsal ji bilî Swêdê ez pir di nav kurdên welatê Ewropa ên din de geriyam. Dîsa di nav ên metropolên Tirkiyê û kurdên ser axa weletê xwe de geriyam. Min xulek bi xulek, bihust bi bihust, tevger rabûn û rûniştandin û axaftina rojane analîz kir û min helandina zimanê zikmakî ê çandî roj ji rojê qambaxtir didît. Lewra jî min pêwîstî dît da ez nivîsa xwe ya vê carê li ser gelemperî kurdan û zêdetir jî balê bikişînim ser jinê û zarokê. Ez her roj ji roja berê bêhtirîn diêşiyam. Ji ber gava di nav xelqê de oto-asîmîlasyonê dest pê kir, emrê ziman, çand, dîrok û kultura wî xelqî roj bi rojê ber bi sekeratê ve rê digire. û di nav heyamekî kin de palêavît dibe û dimire. Dema ew nirx destnîşankirî mirin, ew xelq bi fizîkî li dinê ye lê êdî dibe malê xelkê serdestê li ser wê erdnîgariyê. Bi mafê ku ez bi xwe jin im lewra jî ez ê bê tirs û bê sansûr nêrînên xwe, metirsînên xwe û metna xwe li ser jinê û ziman lêk im. Bê guman berpirsyarî têkoşîn para bavê ye jî. Dibê dê û bav bi rengekî kolektîfî û zanyarî hezkirina ziman û kultura xwe di piçûkatiya temenê zarokê de biçînin. Lê mînanê min di serî de jî lê kirîbû ziman dayîk bi xwe ye. Dê ya ku bi zaroka xwe re zimanê xwe neaxive ew dê bi zanîn an bi nezanîn xizmetê ji xelkê serdest re dike. Dê ya ku bi hêviya serbilindiya zaroka xwe ya ji bo xelkê xwe be, dibê bi zimanê xwe ve zaroka xwe mezin bike. Di aliyê dinê de ziman sîlaha herî mezin e. Ger ku meriv di nav xelkê xwe de bi hêviya rêz û hezkirinê û zarşirîniyê zimanê wî zimanê xwedî dike ku rêz û hezkirin bê girtin. Di nava kurdan de jî mînanê temamê xelkê li rû dinê nêrînin hizb û partiyên cûr bi cûr hene. Mînak em bijîn kurdên li bakurî welêt yên di nav AKP'ê de, yên di nav CHP û MHP her wisa gelek partîn din de hene. Lê wekî şahdeya dem û jiyana xwe ya rojane kesên li hember bi gotinên halane pesna AKP û MHP dayî. Meriv bi zimanê zikmakî û gotinên maqûlî wê û wî kesê şermezar bike, ew li hemberî wî zimanê merivê zikmakî ê ku gotinên mînan ê li bên înciyan ji nava lêvan diherike, li ser çar niga zîq û tewşomewşo dibe. Lewra jî dibêm xelqê bi zimanê xwe zaroka zarokê xwe mezin neke, Xelqê ku bi zimanê xwe şoreşa xwe meke, xelqê ku bi zimanê xwe nejî, bila qet dawa tu tiştek meke. Ji zarokê mezintir jî ziman maka welatan e. Kesî dîtiye û bînaye ku çi hikûmetên hin welatan bi zimanên welatên xerîb dewleta xwe bi rê ve birine. Ziman rêzgirtina li hemberî şexsiyetên xwe zaneye û mifteya tevahiya kilîtan e.